על דבר אשר לא צעקו, דו האסט נישט געשריגן. זאגט ר' נתן דאס גייט ארויף אויף יעדע איד, שריי צום אייבערשטן, זאג, שריי, רבונו של עולם, איך האב א יצר הרע, און ואם בשדה ימצא איש, קומט א, ער קומט אין פעלד, איז לנער לא שש הוא דבר, פארוואס, כי וועל, ער האט געשריגן. געשריגן, עס קומען ארויף צוויי אידן, צוויי נשמות, ביידע האבן געטון די זעלבע עבירות, הער, הער, הער ווערטער, ביידע האבן געטון די זעלבע עבירות, איינעם ווערט גע'פסק'נט לחיים, איינער ווערט גע'פסק'נט למות, איינער גייט אריין אין גן עדן, איינער דארף אריין גיין אין גיהנום, וואס גייט פאר דא? דאס איז עולם האמת? דאס איז בעזעם של מעלה? ער האט געשריגן, ער האט געשריגן רבונו של עולם איך פאל, רבונו של עולם איך פאל, רבונו של עולם וואס זאל איך טון כ'בין נאכאמאל אראפגעפאלן, כ'האב נאכאמאל פוגם געווען בברית, כ'בין נאכאמאל אראפגעפאלן, וואס זאל איך טון, גלייב מיר קוק מיין הארץ, קומט יעצט אלול, אנשטאט מ'זאל מחזק זיין אידישע קינדער, יעדע בעל דרשן מוז נאך געבן אזא קוועטש אין דער רמב ם זאגט תשובה, עד שידעו אלו וידעו את הלימוד, נו וואס טייטש עד שידעו אלו וידעו את הלימוד? וואס טייטש עד שידי עברו דרך אלימות? דו ביסט דאך מגלה פנים בתורה, דו ביסט דאך מסלף דברי צדיקים, וואס טייטש עד שידי אלף ידי את אלימות? נאר די ידי את אלימות קען מעיד זיין אז איך וויל תשובה טון, נישט עד שידי אלף א מגיד שיעור, עד שידי אלף א משגיח, עד שידי אלף א אדמו ר, עד שידי אלף ידי את אלימות ווייל דער אייבערשטער ער קוקט מיין הארץ, ער זעט מיין הארץ. ער זעט מיין קרעכץ, ער ווייסט איך וויל זיין גוט, און איך זאג עס אייבערשטער, איך זאג עס רבונו של עולם וואס זאל איך טון, איך זאג עס רבונו של עולם וואס זאל איך טון, אינדרויסן שפילסטו א שיין שפיל, פשי יא, פשש, הייסט מיין דו ביסט נישט געמאכט געווארן פאר ברסלב, דו האסט בכלל נישט קיין חיזוק, די הוט שטייט גראד און די רעקל מאכט זיך צו שיין, וואס איז אין טאש, א טעלעפאן? וואס איז שטילערהייט אונטער די מאטראץ, א טעבלעט? זאג, זאג עס פארן אייבערשטן, רבונו של עולם וואס זאל איך טון, איך וויל זיין ערליך, רבונו של עולם איך וויל נישט פוגם זיין בברית, רבונו של עולם איך וויל זיין א גוט, וואס זאל איך טון, איך פאל, איך הער נישט אויף, איך הער נישט אויף צו לויפן צו דעם, נאכאמאל. דאס איז די מלחמה, כסיי צל המלחמה על לבך, קוק דיך נישט אן ווי א דורכפאל, א בחור'ל זאגט מיר, דו ווייסט איך האב שוין צובראכן מיין צענטע סמארטפאון האב איך שוין צובראכן. יעצט האב איך מיין עלעפטע געקויפט, ביי זיך איז ער אזוי צוקלאפט, צובראכן, ער פארמיט שוין גארנישט, אה, דאס איז די שענסטע זאך, נישט אז די שענסטע זאך איז אז מען קוקט שמועות, אבער די שענסטע זאך אז אז דו הייבסט אן נאכאמאל, דו הייבסט אן נאכאמאל, ניין, נאכאמאל, איך גיי נאכאמאל אוועקווארפן, דא זעט מען אז דו ווילסט זיין גוט, דא זעט מען אז דו ווילסט זיין אמת'דיג.